Hyfryd. Ni newydd methu fel rhywbeth o gyflwyniad, rhywun wedi ei saethu'n y llygad yn gweud bod rhywbeth gwael wedi digwydd. Swnio'n weddol gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi treulio penwythnos yn Dinorwig. O! Hei! O, rhegi! O, rhegi, yn spoilers, rhegi. Hashtag rhegi. Hashtag Rhegi fel mil. Yy Daf Prys fan hyn, yy a ma' gennai ffrind sbesial wedi dod i ym- ymuno efo ni yn Aberystwyth. Helo, Dafydd Jason, o, pwy? Na ti yw e.
O ocê, dw newydd yn llythrennol newydd neidio oddi oddi ar y bws, a ma' Daf di'n haflu fi i mewn i'r pwll dwfn yn syth. Syth mewn i pwll dwfn New Yoik. Fi yn caru New York a fi'n caru gaeaf. So mae'r ddau efo'i gilydd. Wel, ti'n caru viruses sy 'di dinistrio y byd? Wel, spoilers eto, hashtag... Ie, ma' hwnna...
Hashtag rhegi, hashtag spoilers. Wrth- Ydw i'n gallu si- dwi fod i siarad am rhein? Ydw i eisiau siarad am rhein? Na, sa i'n hoffi'r blincin thing na'n rhedeg efo boi fi. Actually, merch ydw i heddiw.

Os o dim ond yr strip canol Manhattan. O ie, so dwi'n cael yn iawn de, lle i ni? O oh, na. Uh-oh. O, oh, dwi'n meddwl le o'n i fe. Mae'n mynd i wneud. Falle bod e ddim yn offi. Reit, wel, tra bod nhw'n ei lawr, uh, riddles. O reit. My first is in pie but not in high. Na, sori. Masquerade? Be' 'di wnna? Mas- yw wnna'n dod o masquerade?
Dwi'm yn gwbo. Llyfr o'r wythdege lle o'dd rhywun wedi yym rhoi rhyw fath o golden brooch mewn rhyw patch yn Prydain. Wedyn o'dd 'na llyfr i ga'l, Masquerade. Ma' fe 'da fi rhywle. Lan myn nawr yw e. Lle ti'n dilyn fel loads o pose a pethe fel 'a.

Os wyt ti'n gwneud yn dda yn y lît a cysylltu'r gêm i'r we, fel oedd e ar y pryd, ond wyt ti'n gallu ennill car. Ie, yeah, continue game, mae'n debyg. Am yn sylwi bod wedi cychwyn. Ubisoft. Oh, A? dear. Gewn nhw, gewn nhw bas am nawr.

Equip a skill, siŵr fod o'n un o'n mynd i cynnig i fi. Be yw hwn? Um, fi'n gallu cael sticky bomb, fi'n gallu cael shield, neu fi'n gallu cael radar. Wastad bombs yfe. Assign a slot. Dim ond un heddiw. Ie, yeah, hefyd yn, i bawb sy'n gwylio hwn heno, os oes unrhyw diddordeb da chi, dewch draw i... Uh, Wel, beth yw, Students' Union yn Brifysgol Aberystwyth. Ie. Um, a Selar yn garedig iawn wedi gofyn iddyn ni troi lan yn ystod noson gwobrwyn nhw er mwyn diddanu yr er crowds. A a mi wn i ddod a fy melinden newydd sôn amdano fel retro games. M-hm. Beth arall? Ni lwyth yy gin ni ddeuddeg o geme retro i gyd. O. O'r En Ee Ess fyny at yr Em Sixty Four. A wedyn ma' gynno ni hefyd yy Guitar Hero Hero Live. Guitar Hero Live. A fyddwn ni'n cynnal yy sef y yr un mwya newydd yn y gyfres a fyddwn ni'n cynnal gystadleuaeth Guitar Hero yr enillydd yn ennill copi o'r gêm.

Dwi newydd cael dillad. Dwi wedi swapo medkit am dillad. Ydw i wedi gwneud yn dda fan'na? Rhaid da ni chaco clicio i cyfyn ar fe. O! Thump. Teimlo'n eitha neis, actually. Ond mae Ubisoft wastad fel yn teimlo bach yn llac. O! Mm. Ti'n gweld e nawr fan'na. Beth yw... Beth yw... A, switcho

Diar. Eitha balch weithie bod 'na yn amlwg ma' 'na epidemic enfawr yn myn' i waipio ni gyd allan. Be merry, drink Tay's a e? Politics. What a dig. Bydd coke yn yym anhapus iawn efo hwnna. Os taw. There are other cola based drinks. Chi'n iawn? Pawb iawn fan hyn? Na, dim.
Sure, your mother. So hwn cyn Nadolig. Something of be your mother? Reit de, nawr de, mae pob dim mae pawb yn cofio amdano y gêm ma yw yn ystod y reveal yn y brilliant bit sy'n gael lle oedd y pobl yn sticio i'r car ac oedd yn mynd paso yn cael ei drysau fel la.

Ie, mae'n edrych yn lot gwell na Watch Dogs. Lot gwell. Fysa Watch Dogs wedi cael ei wneud ar gyfer uh, consoles newydd. Ie, yeah, digon bosib. Yn uh, exclusive. Ie, yeah, yn union. O, oh, o. Oh. Alert!
Intercepting JTF radio traffic.
Duw mawr.

Dyna be sy'n neud gêm i fi. Pigo bits lan etc etc o'r un safe zone. So ma' hwn yw'r fath o lle lle mae pobl wedi sort of hold up fi'n credu. Fan hyn yw'r base of operations. Ond ta waith, mae'n dim bach o dest uh, na ie, beth yw beth yw enw The division. Fyna. Run and guns. Bach o RPG, saethu, grenades.
Hyfryd.
Yn ffwrdd, rili. Fydda i yn edrych ymlaen i profi hwn dros y penwythnos. Ond, pryd ych chi'n neud, achos mae'n chi dod draw i gwobre'r seler a dod i weud helo iddyn ni. Uh, byddwn ni lawr llawr yn y Students' Union. A uh, bydd yna cwpl o telis da ni mwyn chi wario games a triwch look efo Guitar Hero live. A who knows, falle nhw'n ni fel tweetio llun o pobl. Oh yeah. 'Da ni'm 'di penderfynu ar gân eto. Na. Yy, ma'n debyg John ac Alun ne' rwbeth fel 'na. Yy, ma' 'na un trac Queen i ga'l, Tie Your Mother Down. Ddim yn bad.
Ond, mae'n un eitha anodd. Hmm. Wel, ma' hwn yn yy sgwrs i ga'l oddi ar yy... Sgwrs oddi ar!
Oddi ar you two. Na fe de bois, newn ni siarad efo chi'n fuan yn pob hwyl, cofiwch checio ni mas ar Facebook a Twitter, dilynwch Fideo Wyth a hoffwch y tudalen. a newn ni trio'n gorau i diddanu chi mhellach. Mae gen i catchphrase.
Os da, beth yw e?
Fideo wyth.
Gemma yn Gymraeg.
Ie? ok.
O'n i'n eith- fi'n eitha hoffi fideo wyth. Un yn wath na fideo naw. Hwnna di'r gora. Hwnna yw'r gore. Na fe de, mwyn i chi Cymru hir.
Tara.